Kahlekahle a swi tiveki leswaku i mani loyi a hembaka exikarhi ka Gagashi na The Twins Triple T. Timhaka ti sukele ka ku va Gagashi a endle nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulo xa Facebook masikunyana ndzhaku, laha nga kombisa leswaku ku na vanhu va nga n'wi xavela vanhu kumbe va nga n'wi xavela tinkavi leswaku ti ta n'wi dlaya. A nga boxanga mavito ya vona, u fike a endla nkandziyiso. Swin'wana leswi a nga vulavula hi swona eka nkandziyiso lowuwani a hi yingiseli nyana hi twa nyana mhaka ya kona.
ni vulavula ni nga ti pfinyingi ni nge vuli ku mani na mani va ndle yini but a ku ri na vanhu a va ni xavele mm, vanhu ku va ta va ta ni dlaya it's not a joke nhlama ya matata xikwembu hi leswi a ku ri na vanhu a va rhumele vanhu ku va ta va ta ni ndlela va ta ni ndlela swo biha va fayelana timovha ta mina
um mi ta va mi swi twini ku kombisa leswaku ri ku na vanhu lava nga xava munhu leswaku ri va ta n'wi endlela swo biha ku nga ku fayelela timovha xikan'we na ku va va n'wi dlaya se mi ta swi vona leswaku ri mhaka leyi kahlekahle yi sungule lawani ivi tolo hi siku ra vumune ka n'hweti ya hukuri kwala ka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mune gagaxi u fika a endla nkandziso thwi ka xiyenge xa mabulu xa facebook a hi yise emahlweni mhaka ya ku vula leswaku ri ku na vanhu lava nga xava munhu leswaku ri va ta n'wi dlaya Eka nkandziyiso lowuwani u tlhele a rila ku kombisa leswaku ri mhaka leyi a vulavulaka hi yona ya n'wi vava swinene naswona ya n'wi vavisa. You can have differences aka social media but for you to take somebody's life i ku a ni tivi loko mi ni tekele vutomi bya mina let's say you mi ni dlaya there's not, nothing wrong ku munhu un'wana un'wana ni ta fa hi ngo ka hi nga fi hi masiku yo ku fana but let's let me say ku ri ivi ni fa. Hi ta xa resort will you own it eh, mi ta mi karhi mi swi vona kwalani leswaku ri gagaxi wa ha tshikelela ku vula leswaku ri ku na vanhu lava nga xaviwa leswaku ri va ta n'wi dlaya ku nga va ku ri timhaka ta jelezi leyi endlaka leswaku ri vanhu lavawani va hleketa ku la ta teka vutomi bya yena hi leswi gagaxi a kombisaka swona kwalano ku hambiloko ku ri ku va n'wi dlaya va ta vuyeriwa hi yini ke Se loko nkandziyiso lowu wu ya emahlweni hala ku heteleleni Gagash u kumeke a a rila hi mhaka leyiwani a karhi a vulavula hi yona mi ta va mi karhi mi swi vona kwalano leswaku ri u le ku rileni wanuna kwalano swi ti komba kahle leswaku ri u twe ku vava eka mhaka leyiwani loko wanuna a za a humesa mihloti swi kombisa leswaku ri u twe ku vava. Se namuntlha ku nga siku ra vuntlhanu eka n'hweti ya Hukuri kwala ka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mune, Gagashi u fike a posta ka xiyenge xa mabulo xa Facebook ivi a tsala leswi landzelaka, U fike a tag-a Timothy Khuma Baloyi na Thomas Baloyi ivi a vula leswaku, Do you hate me that much? If yes, what did I do to you? if no then why please answer kwala vanhu lava nga va tag-a la i the twins triple T la kombisaka leswaku ri loko ku ri va n'wi zonda kumbe ku na swin'wanyana a nga va dyohela swona a va vulavuli kwalawani kambe a va angulanga kumbexana ku tsala la ka ti-comments va lo endla nkandziyiso to fika xiyenge xa mabulo xa Facebook a hi voneni xiphemu xa nkandziyiso lowu va nga wu endla
ku ri kasi na leswiya a vula hina na a vula hina ta dlaya i va mani hi leyi proof a hi byela kwalano mm. because a fane u hlamala na nga swi tivi mara se ni twa swi swi nga ni byeriwa wow se ndzi ku vuyeni na ene u vona gaza va byo va tshamile hikuva a ni na swona u ta u tivi nchumu so a hi lava a ta mfowethu la ta hi hlamusela ku hayi guys ku na one two three na to swi tiva ta n'wi hlamula na kona ku hayi a hi n'wi zondi hina a ta n'wi zondela hina na why u zonda xo sungula ri zondela yini Eh, se mi ta mi karhi mi swi twa leswaku ri va the twins triple t va kombisa leswaku ri gagaxi a va n'wi zondi a va hlamulanga le ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo va endli nkandziyiso twi naswona a va koxa leswaku ri gagaxi a nghena eka nkandziyiso lowuwani leswaku va ta kota ku vulavurisana ku twa leswaku ri mhaka leyiwani va yi vulavulaka yi ya kwihi kahlekahle na ku va va kota ku kombisa leswaku ri vona Gagash a va n'wi zondhi kambe a nga nghenanga eka nkandziyiso lowuwani kumbexana eka live leyi va nga yi endla eka xiyenge xa mabulu xa Facebook na yena Gagash u tlhela a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha hi nga fika hi vona un'wanyana wa mahahlo a nghena a hi ngheneni eka nkandziyiso wa Gagash hi vona timhaka letiwani.
um a swi swi swi nga ku humeleleni um mina a ni zanga ni ku n'wina mi ni tlanile rifu ni te do you hate me ni mbutse ku mina ma ni zonda na if yes if no why why mi endle leswi mi nga swi endla yingisela se mi ta mi swi twini laha ka nkandziyiso lowuwani leswaku ri gagaxi u kombisa leswaku ri loko a tsala hungu leri a nga ri tsala a nga vuli leswaku ri The Twins Triple T hi vona lava nga xava vanhu kambe loko hi karhi hi yingisela nkandziyiso wa yena ku ya emahlweni swi twakala ingaku a nga va a karhi a va henhla hambiloko a nga ti hi ku kongoma kambe mavulavulelo ya yena swi twakala ingaku a nga va a karhi a va henhla. Hambiswiritano, a yi chayanga kahle kumbexana a va ha kotanga ku va vulavurisana kahle eka nkandziyiso lowuwani. Gagash u kumeke a tsema un'wanyana wa mahahlwa leswaku a nga ha hlamuseli ku ya emahlweni. A ku ri na ku holova kwalaho ka nkandziyiso lowuwani.
deep down you, you know what i'm talking about loko ku ri ku mina whatever that i'm saying i'm shitting you can go against it open a case and say gagashi u yi onhela brand in one two three my one i think that will be better mina i'm not gonna open a case um, ya munhu no don't panic i'm not gonna do that because you know what ni vulavula si leswi a ni pengi mina mara ku nga le- yi- yi nga ni le- ta mi nyika chance ni ta mi nyika chance i said i will give you a chance ni te ni ta mi nyika chance um ta mi karhi mi swi twa leswaku ri eku ve na ku holovisana kwalaha ka nkandziyiso wa lowuyani laha Gagashi a nga hetelela a kombisa leswaku ri loko ku ri ku va The Twins Triple T va twa ingaku wa va hehla a va yi va ya pfula nandzu leswaku ri u va thyakisa mavito yena u ta humesa vumbhoni ntsena loko vona vo pfula nandzu yena u kombisa leswaku ri a nge pfuli nandzu kumbexana a nge mangali nandzu emaphoriseni va Triple T loko ku ri ku vona va vona ingaku va thyakisa vito va nga ya emahlweni va ya pfula nandzu emaphoriseni mina ni . ni fanele ku eh, the twins va mina ni no tsala leswi ni nga tsala swo i questioned la ni ku ri do you hate me so, so why vona so they are so quick to conclude ku ri mina i said bona va ndle one two three why didn't they answer the question first the, before va ya va va ndla life va ku one two three one two three because mina i just asked the question ku ri oh, do you hate me a va fanele va hlamula ko lava ku no then it, then it was a problem la sana na mina ku ri how do i take it forward se mi ta mi swi twini leswaku ri gagaxi u le ku yi papaleteni mhaka leyiwani ni kombisa leswaku ri yena a nga vulangi leswaku ri hi vona lava nga xava vanhu leswaku ri va ta n'wi dlaya wa yi jikajika hi ndlela yaleyo I know it's fine people um munhu un'wana na un'wana a believe leswi a believaka swona um but lexi na mi byelaka xona people are evil outside mina a ni nge fiki ni thomathoma swilo hi munhu ni ku munhu u endle one two three one two three i don't do those things a nga ndla so the only thing i will say let them go and open a case i'm giving them hi mehe ni vulaka swona mi ni nge pfuli case mara ni lava ku va ku ri vona so that we can take it from there Eyi ma yi twa mhaka leyiwani ya tika swinene kahlekahle laha hi nga vula leswaku a swi tiveki leswaku i mani exikarhi ka Gagash na The Twins Triple T loyi a vulavulaka ntiyiso hi ku mhaka leyiwani ma yi vona ku ri ya ya bayizisa swinene kambe timhaka hi teto Gagash u ri yena a nge pfuli nandzu kumbexana ku mangala nandzu kasi u tlhela a vula leswaku ri va The Twins Triple T loko va twa ingaku u va thyakisa vito a va yi va ya mangala nandzu yena u ta va kona ntsena ku va a nyika vumbhoni bya leswi a swi vulaka leswaku ri swi na ntiyiso loko vona va mangale nandzu laha a vulaka leswaku ri yena u le ku sirheleleni ka munhu loyi a nga n'wi humesela vuxokoxoko lebyiwani hi yo mhaka a kombisa leswaku ri a nge pfuli nandzu hi ku u sirhelela munhu loyi a nga ta ta n'wi nyika vuxokoxoko lebyiwani.